आखिर की कारण छै रो जे तू डकैती के रास्ता पकड़ लेलहिन हमरा घर में कहियो मार भात के अलावा किछ खाए लेल नहीं भेटल हमरा हमेशा से खोआ और मलपुआ खाए के इच्छा करे छले तो खोआ मलगोआ खाए लेल तू डकैती के रास्ता अपने भीन खून खराबा शुरू कर देबहिन अहाँ लग ऐसे कोनो बेटर ऑप्शन अछि त कहू हमहू सब बच्चा में मारे भात खा के पैघ भेल छी छी हाँ मार भात खाइए आ खूब पढ़िए हम सब तखने तो आई पुलिस दरोगा बन गेल छिए आ आई घूस वाला पाई से महल ठार कर दिलिए हम तो घूस वाला पाई से अपन साइड के एगो डायमंड रिंग दिलिए या आ सर हमरा कहने रहे जे बाबूजी के पैर के प्लास्टर करायब घूस वाला पाई से ई त बाबूजी के बदला साइड के डायमंड रिंग दऽ रहल छै भाय यार बाबुए जी के प्लास्टर करबै वाला रहिए ओहि पाई से मुदा मुदा की की मुदा हम तो घरे वाली के मतलब बाबुए जी के लेल पाई जमा केने रहिए मुदा हमर घर वाली कहलक जे पहिने हमर बहिन के एगो डायमंड रिंग दिया दिया है तू कहती ही ने कि भाई ई पैसा बाबूजी के प्लास्टर के लेल जमा केने छियै आ, कहलिए मुदा हमर घर वाली मार पीट पर उतर गेले तो की करतिए अही कहू अरे भाई दस मुका खा ले तो तो की भ जैते बाबूजी के तो प्लास्टर भ जैते ने यौ ओहि दिन हमरा मार खाए के बिल्कुल मोन नहीं छले से किया अरे ओहि दिन हमर दुनू साइड सेहो छले आ घरवाली सेहो छलै तीनू मिल कऽ जान लऽ लैत यार बात तो सही छै चटनी बना देते अहाँ के वही बाबूजी के प्लास्टर के चक्कर में हमर प्लास्टर भ जाइत यार दाऊ एहन बहु सब बियाह किया केला यार हम की करिए बाबूजी जबरदस्ती करबा देलथि आ एखन भोगो वएह रहल छथि अच्छा ई सब छोड़ू आ डकैत करिया के इंट्रोगेशन शुरू करू हाँ तो डकैत करिया तू केना बैल गेलही डकैत से कह पहिले दिमाग में गधा वाला नेरी भऽ रहल अछि की एक बेर कहलहुँ सुनलियै ने हाँ हमरा खेनाइ पिनाइ में दिक्कत होइ छलै ताहि दुआरे हम चोरी डकैती शुरू कऽ देलियै अच्छा ई कह

छथिन हाँ तऽ डकैत छियै तऽ डाके डालबै ने हवन पूजा थोड़े ने करबै लेल जेबै अरे लेकिन डाका डाले की आछी रे सार घरे घरे जाका एकटा ईमानदार डकैत होय के नाते हमर ई फर्ज बनैया जे हम घरे घरे जाकऽ डाका डालियै डाका तऽ हमरा ससुर के घर में पड़ल रहे सार के पंद्रह टा डकैत मिल कऽ दस दिन तक डकैती करते रह गेले तेहन डाका पड़ल रही से रघुनी दिहट गाम में जे डकैती भेल रहे ओ पंद्रह दिन वाला महा डकैती तै दिया कहे छियै यौ अरे हाँ भाई दौ बहुत खतरनाक डकैती रहे ओता कहाँ दिन पंद्रह दिन तक डकैत सब हुनकर घरक सामान सब बटोरैत रह गेल रहे सोना चानी हीरा जवाहरात सब तऽ लेबे केलकै ओकर बाद माथा पर बंदूक लगा कऽ जमीन जायदाद सब सेहो लिखवा लेलकै डकैत सब की कहू राव बाय सुनलिया जे तोहर साउस के चांदी के दांत रहो सेहो कहाँ दिन डॉक्टर के बजवा कऽ उखड़वा लेलको डकैत साहब है चाँदी कहाँ सोना के रहे ता हाँ सोना रहे सोना लेकिन पुलिस रिपोर्ट में तो चांदी के दांत लिखबे नहीं ने रातुन भाई ओ त इनकम टैक्स सब बचे दुआरे हुनका एक्चुअली डर रहन जे डकैत सब के गेला के बाद इनकम टैक्स वाला सार सब सेहो छापा नहीं मार दिया कह एहन खतरनाक डकैत सब होबऽ लगलै है पूरा मिथिला राज्य में जे छै से त सार सब घर के ईटा ईटा छोड़ा लेलकै तेहन डकैत रहै से रबै लेकिन आइ तक हम पूरा बिहार पुलिस मिल के ओहि डकैत के पकड़ नहीं सकलिए सार कोन बिल में जाकर घुस गेले पता ने भाई जे भी रहे लेकिन डकैती तऽ केलकै मुदा ककरो एक थापर मरलकै नहि जहन कि डकैत सबके लग बंदूक सेहो रहै बंदूक लऽ कऽ गेल रहै सबटा डकैत तैयो ककरो हाथ नहि लगेलकै ई बात सच छै कि नहि से कहू बात तोहर सही हौ लेकिन एतेक भितरिया बात सब तोरा केना पता रहौ ई बात सब तऽ कतौ बजनीहे नहि छियै हम अरे भाई पता चलैत रहै छै यार सही बात कह रहल छै तू बिल्कुल सही बात कह रहल छै तू ई बात सब एकरा केना पता भाई हमरा तऽ एकरे पर शक भऽ रहल अछि हमरा तऽ शक नहि पूरा यकीन भऽ गेल अछि कि हंड्रेड परसेंट यह सार के हाथ छलैया एकर किछ ने किछ तो कनेक्शन छै ओ डकैती सा एकर मुंह कान देख कर बुझा रहल अछि हमरा अरे नहीं नहीं आ, हमरा सबके जे छै से पता चलैत चलि जाइ छै यार मतलब डकैत मंडली सबमे जे छै से एहि बात सबके चर्चा होइ छै ने ताहि से पता चलि जाइ छै एहन कोनो बात नहि छै शक तक नहि करू हमरा पर जे छै से हम ईमानदार डकैत छी जे छै से ऐ एना नहि कहतो ई सार पहिने लाठी में तेल लगा करू तेल फिर एकरा उल्टा लटका हाँ अरे, ई की बाजि रहल छियौ आ तहनो नहि कहलक तऽ तहन सीधे एनकाउंटर ठाई ठाई रौ पाय सार सुन बिना मारि खेने बजबे कि पीठ तोड़बा लेबे तहन बजबे से कह फैसला तोहर हाथ में छो कहै छी कहै छी हम एखन लाठी लाठी लाठी ताठी नहि निकालू एखन हम कहै छी हम कहै छी हम सभटा बात कहै छी हाँ तो जल्दी बाज हमरा आम ओगरैके लेल सेहो जेबाक रहैए सरकार नया ड्यूटी देलकैए चारि बजेके बाद आम ओगरैके एक्चुअली ओहि पंद्रह दिन वाला महा डकैती के मेन डकैत हम ही रहिए के की ओकर सबहक लीडर हम ही रहिए हम ही हिनकर घर के ईटा ईटा तक छोड़वा लेने रहिए हिनकर जमीन द- जायदाद जे छै से ससुर से लिखवा लेने रहियन हमरा क्षमा कऽ दिअ हमरा क्षमा कयल जाय सर ए क्षमा क्षमा कऽ दियौ रुखसार